Nisimgħu ħafna diskors dwar ir-riżorsi naturali tal-ilma, l-ilma ta' taħt l-art, l-akwiferi u l-boreholes. Iżda eżatt, x'inhuma dawn u għaliex huma daqshekk importanti? Nibdew bl-ilma ta' taħt l-art. Dan hu l-unika sors naturali ta' ilma ħelu li għandna. Hu ilma miġbur fl-ixquq tal-blat li għandna taħt l-art. L-akwiferi huma s-saffi tal-blat poruż jew xquq fil-blat fejn jinħażnu volumi sinifikanti ta' ilma. Biex naċċessaw dan l-ilma, intaqbu toqob fondi u dojoq fil-blat. u ntellgħu l-ilma permezz tal-pompi. Dawn it-toqob insejħulhom boreholes. F'Malta, l-ilma kollu ta' taħt l-art ġej mix-xita. Dan ifisser li l-kwantità tiegħu tiddependi fuq l-ammont annwali ta' xita li tiskula minn ġol-ħamrija u l-blat u tasal fl-akwiferi. Sfortunatament, perċentwal żgħir biss tal-ilma tax-xita jilħaq l-akwiferi. Għaldaqstant, wieħed jifhem għalfejn dan l-ilma hu daqshekk prezzjuż. Waħdu, l-ilma ta' taħt l-art mhux biżżejjed sabiex jissodisfa l-bżonnijiet kollha tal-ilma tagħna. Dan ifisser li mal-ilma ta' taħt l-art għandna bżonn riżorsi oħra tal-ilma bħall-ilma tax-xita maħżun fil-bjar, ilma baħar li jiġi msoffi permezz ta' reverse osmosis biex ikun ilma tajjeb għax-xorb, u in-new water. Il-ġeoloġija ta' Malta tippermetti l-iżvilupp naturali ta' żewġ tipi differenti ta' akwiferi, imsejħa mean sea level aquifers u perched aquifers. Mean sea level aquifers jinħolqu fejn il-blat taż-żonqor qiegħed mal-livell tal-baħar u għalhekk l-ilma ħelu qiegħed f'kuntatt dirett mal-ilma baħar. Din tista' tkun problema għaliex jekk l-ilma mielaħ jitqallab mal-ilma ħelu, l-ilma ħelu ma jkunx jista' jintuża. In-natura stess toffrilna s-soluzzjoni għaliex l-ilma mielaħ u l-ilma ħelu għandhom densità differenti. Fil-fatt, l-ilma ħelu hu eħfef mill-ilma baħar u għalhekk b'mod naturali l-ilma ħelu jitla' fil-wiċċ filwaqt li l-ilma baħar jinżel fil-qiegħ. Allura, aħna ntellgħu biss l-ilma ħelu mill-wiċċ tal-akwiferi. Hu importanti ħafna li ma nabbużawx mill-ammont ta' ilma li ntellgħu mill-akwiferi tagħna għax estrazzjoni żejda twassal biex l-ilma baħar eventwalment jieħu post l-ilma ħelu b'konsegwenzi serji fuq il-futur tal-akwiferu. Iżda jekk tiftakar sew, aktar kmieni semmejna li hemm żewġ tipi t'akwiferi. Hemm ukoll il-perched aquifers. Dawn huma akwiferi li jinstabu fil-blat tal-qawwi ta' fuq. Ladarba huma 'l fuq mil-livell tal-baħar, ifisser li m'għandniex problemi, mhux hekk? Mhux eżatt. Akwiferi li jkunu qrib wisq tal-wiċċ huma suxxettibbli għal tniġġis li jiġi mill-wiċċ, bħal pereżempju infiltrazzjoni ta' nitrati u żjut. Allura dan kollu jfisser li hemm ċans li spiċċaw mingħajr ilma? Le, tippanikjax. L-istorja hi totalment differenti. Dak li qed ngħidu hu li rridu neħdu ħsieb ir-riżorsi tal-ilma tagħna u nużawhom b'mod sostenibbli u dan billi ma naħlux l-ilma bla bżonn u ma narmux skart barra li jista' jniġġes l-art u eventwalment l-ilma ta' taħt l-art. L-ilma, ibda minnu. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.